May hlei sarih, zanlei sumlam pali tiang thawng kan hlet khawhmi kan rak chim lai. SAC nih Chin ramkulh chungah Shangin on than dingin timtuanak a ngei. Chin ramkulh chung kahdoh a tamnak hmunhma pawl tal in pengtam deuh ah kumthong ni le kumkul le kumhnih, kumthong ni le kumkul le kumthum cacawn kum caah Shangin pawl cu June nikhat ah on khaw than dingin SAC nih timtuanak a ngei tiah theih a si. Kahdoh a tamnak Mindat peng chung zongah sac nih high school on ṭhan dingin timhtuahnak a ngeimi hi mipi pawl khamnak caah hman a duh i a si lai tiah CDF Mindat Brigadier General U Thang Chum Phe nih Chinwall ah a chim. Zeizong vialte hi ningkhel te a si cang timi kha langhter a duh. A taktak ahcun kahdo a fah lio ah khuapi chungah zeitik caan paoh ah kahdonak a chuak khomi a si. Sianginn hna on ṭhan in khamnak caah an hman duh i a si lai tiah ka ruah. sac kuttang ahcun zaal fimcawnnak a si tiah an fale sianginn a ap duh lomi an um bantukin cheukhat nupa nih an fale sianginn kaiter a duh cangmi zong an um tiah theih a si. Hakha khuami pakhat nih atu bantuk ramkhel a ṭhat lo lioah pakhat le pakhat kan harnak aa lo cio lo. Cheukhat hna ralzam dirhmun in an um lio ah sianginn on ding a si rih lo. Fa ka ngei ko nain ka kaiter hna lo tiah Chinwall ah a chim. Mindae peng mipi uknak phu hna nih a luancia kum in khuate kip ah fimcawnnak an thawk cang tiah theih a si. CDF Mindae Brigadier General U Thang Chum Phe nih SAC hen cun zeihmanh tangti in riantuan a si lai lo. Mipi zong zeitik hmanh ah SAC he an i fon lai lo. SAC rolchan cingla lawng an kai lai tiah a ruahdamh. SAC Ministry of Education zong nih a ra laimi kum thongni le kum kul le kum hnih, kum thongni le kum kul le kum thum cun kum caah check-in upnak cu May kul le ruk in June ni khat tiang rikhiahnak a tuah i check-in up tikah tangka lak lo ding sianginn hman tein an kai khawhnak hnga nulepa he rian ṭuanṭi ding in a rak langhter. Chin ramkulh peng cheukhat mipi hriamtlai phu hna nih an tlaihnak hmunhma hna cun nikum in fimcawnnak an thawk cang tiah theih a si. Dothlennak tuahnu kumkhat chung ah CDF Mindat ralkap sawmli le paruk nunnak a liam. Hriamtlaih in Myanmar ram uknak a latu Myaung ngaidohnak kumkhat chungah thlanglei Laitlang CDF mindat chungin CDF ralkap minung sawmli le paruk nih ram le miphun caah nunnak an pek tiah CDF mindat lutlai Salai Mang Ung Sin in theih a si. Nunnak a liammi hna hi kum dong ni le kum kul le kum hnih kum chung ah minung panga le kum dong ni le kum kul le kum khat kum chung ah minung sawmli le pakhat an si i hi chung ah kum dong ni le kum kul le kum khat mei ninga lawng ah minung panga nih nunnak an pek tiah theih a si. Salai Mang Ung nih kumkhat chungah nunnak a liammi ralkap ram pasal ṭha hna cazin kan tuah bu in a sangbik upatnak kan pek hna. Zumhawktlak in nan zulmi lam cungah a tangmi nan hawile nih teinak hmuh ding in kan rak doh zungzal lai tiah a chim. Matupi peng ralzam pawl ai din le CI an chambau. Chin ramkul Matupi peng Aidat camp ah a ummi Ralzam hna nih eidin le si-ai an i zat lo ruangah harnak an tong i bawmchannak an her tiah ralzam bawmtu pakhat nih a chim. An hermi hi eidin, si, si lei a thiammi siasiama pawl an herh. Cun a pipi in ruah khamnak, puan, a si khawh ahcun kheng thong tiang fur caah an herh ko. A voikhatnak bik kahdohnak lioah a zammi le atu he ticun ahohmanh nih ramtang ah an thilri an phor kho ti lo. SAC ralkap pawl nih an fiar dih caah kan har taktak ko tiah a chim. A luancia kum October thla thawk in CDF Matupi le SAC ralkap karlak kahdohnak ruangah Mindat Matupi lamcung khuami vialte le Aida tlang mipi hna cu ramtang ah an zam dih hi a si. Ralzam hna cu sii-ai chambau ruangah kum riat ngakchia pakhat tal in mipi paruk an nunnak a liam i atu lio caan hi ralzam pawl umthutnak le eidin lei harnak an tong bik caan a si tiah ralzam bawmtu pakhat nih a chim. Ralzam hna caah eidin a tlamtling hrimhrim lo. Founding zong a um lo caah bawmchan khawh an si lo. Pakhat le pakhat ngeihchun te i hrawm in eidin a si. Tuzer chung ca cu an eidin hi a um kho min. Asinain a ra laimi ziarca ruahdamh khawh a si bak lo tiah a chim. sac nih thlanglei laitlang ah thazaang tam in kahdohnak a tuah hi a voithumnak a si cang i sac ralkap pawl nih an raknak lamthluan chung a ummi inn pawl cu an ṭhaw dih caah ralzam hna kirnak an i harh tiah theih a si matupi peng ah ralzam camp hmunhma pali a um i aidat ralzam camp chung in ralzam thongkhat le zathum le sawmsarih hrawng an um tiah theih a si sac nih PDF-Kale battalion four sakhan an chuhnak. Sagaing ramthen, Kale pengkomh, Kale peng ah hrambun a simi PDF-Kale battalion four sakhan cu Mei hleili ah sac ralkap nih vanlawng pathum MI-35 helicopter pahnih drone pawl he Kekal ralkap zahnih hrawng he an doh hna caah sakhan an lak tiah theih a si. sac nih vanlawng in kahdohnak a tuah hmasa hnuah ke ralkap sawmriat le pakua in captain yazamu major tan nai le zawtu ṭhawn hna hruaimi sac ralkap zahnih hrawng nih an rak doh hna caah hriam le kuan aa tluk ruang lo tuk caah sakhan cu chuahtak a si tiah PDF Kalay rianngeitu nih DVBia a chim. Vanlawng kahdohnak ruangah PDF Kalay in hliamhma a tuarmi an um ko nain a thimi an um lo tiah theih a si. SAC ralkap pawl kan sakhan an phan i sakhan le sakhan chung thilri pawl an hrawh dih tiah PDF rianngeitu nih a chim. SAC kahdohnak ruangah

Ramtang ah book kan i sakmi zong a kan khanghpiak chih tiah a zaammi pakhat nih DV bia a chim. Ralzaam thong nga leng cu eidin an har tuk caah bawmnak an herh ko tiah theih a si. SAC nih ralram ah nu ralkap a hman hna. Sakai ramthen karani peng mantongpura tlak ah a ummi PDF sakam pakhat cu Mei hleinga zanlei sumlam pathum hrawng ah SAC ralkap nih an rak ka hna i mipi hriamtlai phu pawl nih an rak kham ve hna caah kahdohnak a chuak i sac ralkap pawl an zaam tiah dictatorship revolution people army drpa nih a thanh cu kahdohnak ah sac ralkap lei in a thimi an um le um lo cu a fiang in theih a si rih lo nain kahdohnak chung ah nu ralkap sawm thum hrawng an i tel tiah drpa sin in theih a si Cu kahdohnak ah DRPA, KGF, mipi hriamtlai phu hna fon in an khamh hna hi a si tiah theih a si. Cu bantuk in Chin ramkulh Falam peng, Falam-Kale lam cung ah SAC ralkap motor kul le ruk le tank pahnih cu CNDF nih bomb an puah hnawh lengmang hna caah a thi mi an tam. Kahdohnak a dih hnuah CNDF nih zohfelnak an ngei lio zongah nu thilri cheukhat hmuh a si tiah CNDF sinin theih a si. Australia Asia Economic Forum in SAC ambassador an nawn. SAC ralkap rian pekmi ambassador Tha Aung Nyu cu May kul le thum ah tua dingmi Australia Asian Seismic Economic Forum ah i tel lo ding in a min non a si cang tiah Justice for Myanmar nih a thanh. SAC ambassador Tha Aung Nyu cu Australia Asian Seismic Economic Forum ah lunglomnak biachim ding in caan pek a rak si nain Victoria State Green Party lutlai pakhat i a biahalnak ruangah a min an hlonh ṭhan hi a si. Samantha Rapnam nih Australia Asian Economic Forum ah Myanmar ram mizapi aiawhtu NUG palai sawm loin sual chimpit in a sualmi sac palai hi zeiruang ahdah nan sawm tiah nizan i tuahmi parliamentary meeting ah biahalnak a tuah. Samantha Repnam cu Myanmar ram mizapi a kan dirpi caah kan i lawm tiah Justice for Myanmar nih lunglawmhnak an langhter. Australia Asian Economic Forum cu Australia ram Victoria State cozah tawlrelnak in tuah a si.